קען זוכה זיין פון פריש צו קבלת התורה. ס'איז געווען אמאל א מעשה ביי די הייליגע רבי נתן, ס'איז געווען שביעות צופרי, נאך א גאנצע נאכט אויף זיין תיקון ליל שביעות און לערנען און רעדן צו די אייבערשטער, רבי נתן איז געגאנגען פסיכות ארון ארויסנעמען די ספר תורה, און ער האט ארויסגענומען דעם ספר תורה מיט אזא שמחה, מיט אזא פרישקייט. אז מען גייט יעצט זוכה זיין צו קבלת התורה, אז ער האט אינגאנצן פארגעסן אז ס'איז יום טוב שביעית, ער האט אנגעפאנגען טאנצן מיטן תורה, א נייע תורה האט ער געשריגן, א נייע תורה, ער איז ארום געלאפן די בימה, און ס'איז געווארן שמחת תורה, די גאנצע בית מדרש, מען האט פארגעסן אז ס'איז שביעית יעצט, מען דארף גיין ליינען, מען האט אנגעפאנגען אזוי טאנצן מיט אזא שמחה, מען האט ממש געשפירט אז יעצט א נייע תורה. יעדער איינער קען יעצט אנהייבן א נייע לעבן, מען קען יעצט אנהייבן לערנען די הייליגע תורה. דער רבי האט געזאגט, ביי די וועלט איז שכחה א חיסרון. מען הערט מענטשן רעדן זיך אפ, כ'האב א שוואכע קאפ, איך פארגעס אלעס. איך פארגעס, איך פארגעס וואס איך לערן, איך דענק נישט וואס כ'האב געלערנט נעכטן. איך זיץ ביי א שיעור ווי א ליימער לגולם. איך ווייס נישט וואו איך האלט, איך ווייס נישט וואס איך לערן, איך ווייס נישט. און ער פילט עס פאר חיסרון. דער רבי זאגט אין שיחות הר ן, סימן קג, ביי מיר איז עס א מעלה, ווייל אן שכחה וואלט א מענטש נישט געקענט מצליח זיין נישט ברחניות נישט בגשמיות, ווען א מענטש זאל געדענקען וואס אויף אים איז דורכגעגאנגען נעכטן, פאריגע וואך, פאריגע חודש, פאריגע יאר, פאר צוויי יאר צוריק, אלע בזיונות, אלע פלאפס, אלע אלע נארישקייטן וואס ער האט געטון, וואלט ער אויפגעגעבן, אזוי אז ער פארגעסט קען ער טראכטן, ווייסט, לאמיך היינט אנהייבן, לאמיך היינט מצליח זיין. דאס איז סיי ברחניות, סיי בגשמיות. דאס איז די ערשטע הצלחה, די ערשטע זאך וואס א מענטש דארף ארייננעמען ביי זיך אין קאפ, איך בין היינט געבוירן, היינט הייב איך אן לעבן, היינט גיי איך פרובירן צו זיין א ערליכע איד, און די זעלבע זאך בגשמיות. פארוואס איז דא מענטשן וואס זענען מצליח און זיי עפענען אויף ביזנעסער און זיי גייען ווייטער און ווייטער און נאכדעם איז דא מענטשן וואס בלייבן ווייטער ארעמע לייט? ווייל דער מענטש וואס וואס האט נישט די הקדמה אין לעבן אז אפילו מען כאפט א פלאפ, אפילו מען זעצט אן, דארף מען פרובירן נאכאמאל, ער בלייבט שוין אזוי. מיר גייט עס נישט, איך בין א שלעמאזל, איך בין נישט מצליח, איך האב צוויי לינקע הענט, ער קלאפט זיך אראפ. דער עושר וואס דו ביסט מקנא, דו מיינסט ער האט נישט קיין פלאפס? דו מיינסט ער האט נישט קיין דורכפעלער? דו מיינסט ער זעצט נישט אן קיין געלט יעדן טאג? נאר וואס דען? ער הייבט אן, ער פרובירט יעצט, ער פרובירט א נייע זאך אריינצוברענגען, א נייע א נייע ביזנעס עפענען, און ביז ער איז מצליח. די זעלבע זאך איז ברוחניות. פארוואס צדיקים האבן זוכה געווען צו וואס זיי האבן זוכה געווען? דו מיינסט זיי האבן נישט קיין יצר הרע? פארקערט, די גמרא פארציילט אזא אזא מעשה, אז אביי האט געזעהן ווי א מענטש שטייט ביי פרשת דרכים ביי א וועג ווי עס דארף גיין צוויי וועגן און ס'קומט א פרוי און און פרעגט אים ווי ווי דארף מען ווי קומט מען אן צו דעם שטאט דא אדער דא? זאגט אים דער מענטש אז ס'איז א שווערע וועג אז דו ווילסט איך זאל דיר באגלייטן איך וועל דיר ווייזן ווי מען קומט אן האט ער געטראכט איך גיי אין שטילהייט נאכגיין דער. צו מוז זיין א מענטש זאל גיין, וואס ער גייט וואקן יעצט אין וועלדער און אין זייטיגע וועגלעך, און גייט ער ווייזן פאר א פרוי א וועג, מסתם גייט ער טון א עבירה, און ער וואקט פון דערווייטענס נאך, און ער זעט גארנישט, ניין? פלעין דער מענטש גייט און ער ווייזט דירעקשאנס, און יענע פרוי קומט אן אין שטאט, טוט אים א גוטן, שכוח פאר פאר די ווייזן די וועג, יענער גייט אוועק, האט ער נישט געקענט אויסהאלטן, האט זיך אוועקגעזעצט וויינען, האט אזוי געוויינט, וואס? וואס איז פשט פון דעם? וואס נאר איך האב א יצר הרע, ביז ווען מ'האט מגלה געווען פון הימל אליהו הנביא געקומען האט אים געזאגט, כל הגדול מחבירו יצרו גדול הוא ממני, ער האט נישט, ער איז נישט אזא גרויסע צדיק, נישט אזא גרויסע מענטש, האט ער נישט קיין נסיונות, דו ביסט אזוי גרויס, ברענט אין דיר שטערקער די יצר הרע, סאו וואס זעט מען פון דעם? פארקערט ווי מענטשן טראכטן, אה, די צדיקים זענען געבוירן געווארן צדיקים, די צדיקים זענען נישט געבוירן געווארן צדיקים, דער צדיק האט יעדן טאג פרובירט אנצוהייבן נאכאמאל, ס'דא א פסוק אין משלי, כי שבע יפול צדיק וקם, דער צדיק פאלט אויך אראפ, זיבן מאל פאלט ער אראפ אבער וקם, ער הייבט זיך אויף, ער האט געהאט א שווערע דורכגעיאכטס, ער האט געהאט א שווערע נסיון, ער וקם. ער גייט פרובירן נאכאמאל צוריקצוגיין צו דער אייבערשטער. ער האט נישט געהאלטן ביים לערנען היינט, איך וועל פרובירן, נעכטן האב איך נישט געהאלטן ביים לערנען, איך וועל היינט אנהייבן לערנען. איך האב נעכטן נישט געדאוונט אזוי ווי עס דארף צו זיין, איך וועל היינט אנהייבן דאווענען. דאס איז דער ערשטער יסוד, ס'קומט שביעי זאל מען וויסן מען קען זוכה זיין צו קבלת התורה פון פריש. מהרש א האט געזאגט א מורא'דיגע מורא'דיגע טעם פארוואס עסט מען מילכיגס יום טוב שביעי, צו ווייזן אונז זעמיר יעצט ניו בארן קינדער, ניי געבוירענע קינדער, וואס הייסט א בעיבי? וואס קען מען געבן צו עסן פאר א בעיבי? פלייש? וועסט הרג'נען די קינד. וואס קען מען געבן צו עסן פאר א קינד? א קינד ווערט געבוירן, וואס איז די גאנצע עסן פון א קינד? מילך. עסט פון די מאמע מילך. איז שביעי צופרי, מ'איז אויף א גאנצע נאכט, און מ'איז זוכה, מ'לערנט מען זאגט די תיקון ליל שביעית, און מען איז זיך מתבודד צום אייבערשטן, מען בעט דעם אייבערשטן אויף יעדע זאך, מען בעט די אייבערשטער מען זאל זיך וואס זוכה זיין צו קבלת התורה, און מען איז זוכה מען ליינט די תורה שביעית צופרי, איז שוין געט מען מילכיג צו עסן, איז דו הייבסט יעצט אן פון ניי, דו ביסט יעצט א קטן שנולד, דו ביסט יעצט געבוירן געווארן, אז דו ווילסט קבלת התורה, מוזטו דאס ארייננעמען אין קאפ, דו ביסט יעצט ניי געבוירן, קוק נישט וואס איז געווען נעכטן, קוק נישט וואס איז געווען פאריגע וואך, קוק נישט וואס איז געווען פאריגע חודש, היינט הייב איך אן לערנען די הייליגע תורה.